Kawuono adwa puonjou kaka igolo pesa e TikTok maduog e Mpesa. Number one, download TikTok original. Weri gi TikTok Lite mineno gi free mode no. TikTok original ema ichulogo ji. Mano first procedure. Procedure two, dhi e cyber download gimiluongo ni PayPal account. PayPal app no kise download e, idhi register e kod email ni mitiyogo kod ID number ni. Kise register kamano, dhi e bank. TikTok ok chul ji kionge gi Equity account. Nyaka ibed mana gi Equity ema gitiyogo. Kisechopo e Equity, jo Equity dhi yawo ni account mari, gidhi penji ni ma business, kiwach ni business. Kiseyawo nyisgi ni an atiyo e TikTok kata an ana content creator, gin adwa mondo alos gini. Then PayPal ni cha, sama giyawo ni account mar Equity cha, inyisogi niya, antiere gi PayPal account, adwaro mondo ulink nago gang'owa gi Equity account then gi link e chuth gi Equity account mari nyiso ni gisero Equity account to gi PayPal giketo gi gibedo osiep but mok nyuol kisetieko mano koro duoge e simbi kiseyawo simbi yaw TikTok Dhi e profile mari. Di profile mari kama oting'o videos gi lilo mitugega ka videos gi lilo. Di nyingi kanyo kisediyo kama mobiro koro tung' malo kama. Gima wacho ni nitiere tung' lwedo korka cham lwedo matiyogo ni korka chich masiemego ni. ema app no nitiere kama nitiere battery mar simu no gi networks go bathe kanyo nitiere gimoro man gi lines adek lines adek no endo di kanyo kisediye gino dhi kelo ni gima options mabiro mino odhi ndiko ni ni a TikTok studio eh, my QR code settings and privacy Account, privacy, security, then balance. Di balance no. Kisediyo balance no, odhi keloni pesa mantiere kanyo kata kiluongi ni Jerusalem kata iluongi ni bishop odhi kelo ni account na kaka an kadiyo kanto kelona niya MC bishop balance balance man kanyono ondike gi dhok moro ni USD nyiso ni pesa no biro in dollars in terms of dollars koro ei kama pesa ondike no eiye kanyo kama ineno mondik ni niya ni USD 01 kada ng'ono mane balance mari eiye kanyo endo screen kama rateng' mondike pesa no kama ondike ni chikiti kama ondike ni USD kaso ndik ni balance no diye kanyo kama black no kama black no Di iye kanyo kama ondike pesa iye kanyono, kanyo ema idine tap. Kidiyo iye kanyo, odhi keloni gima ondik ni available balance. Available balance no kosakeloni, idhi kelo kanyo ma kisomo piny bu available balance no idhi yudo kata kondikni keno ni USD 04 USD 9 USD USD ni nyiso ni dollars in gi dola ok gindik ni Kenyan money gino ndike ni USD ne pesa koro gima tung kanyo ma gindiko no kondik 0.04 obedo converted piny kanyo kata ka en siling mia achiel piero ang'wen doko ndiki ni 140 200 kata ka en 400 ondike e bwoye kanyo iwinjo aya dhi piny kanyo idhi yudo kama ondik bwoye kanyo ni withdraw di withdraw no kisediyo withdraw no odhi kelo ni gimiluongo ni payment method payment method no endo ema koro paypal account mane register e bank cha gi equity cha koro kanyo ma koro irwake details no koro dhi nyisi ni mondo irwak email mari idhi rwako Idhi lolo pro sije kanyo ng'is ni rwak email mari gi namba ni then kidiyo. Kiserwako gino e same page no kamano wong'isi ni payment method kaso koro irwako PayPal account gi email ni gang'o gini go dhi kwayi kech kanyo koro ti gi wiyi apani dhi school okwayi tineno sama koro isediyo gino midiyo same page no odhi kelo ne gimelo niya withdrawal amount Withdrawal amount mondik ni kanyo no endo. Di pesa no deka de kidio kanyo ni tap to dindi go nini all amount dia dia all no. Kidio all amount no endo pesa no ndikore kanyo. Pesa no biro piny kanyo to ndiko ni ah withdrawal successful. Kaso biro in terms pesa no biro gi money thorns. Thorns ema kele. So M-Pesa keloni message niya You will receive your M-Pesa payment in the next 5 minutes or 2 minutes. Iwinjo? Then pesa no ende ling matin ibedo patient kech imbwak ni denyo. Pesa no bira bira to bira M-Pesa. Koro samo bira M-Pesa no endo ichamo pesa nino. Mane kakigolo pesa